Straeon nos da, Sali Mali. Lawr ar lan y môr, gan Ifana Safil. Roedd hyn ddiwrnod braf o haf, ac roedd haul mawr melyn yn disgleirio yn yr awyr las. Beth am fynd i lan y môr? meddai Sali Mali. Waw, waw! crociodd Jac Do yn hapus. Nawr te, beth am i ti fynd i holi os oes rhywun eisiau dod gyda ni? Dwed wrth bawb i gwrdd ar y sgwâr er mwyn dal y bws am un o'r gloch, ac fe wna i bicnic i bawb, meddai Sali Mali. Erbyn un o'r gloch, roedd Ginny, Nicu Nacu, Jackie Soch y Mochyn, Jac Do a Sali Mali yn sefyll ar sgwâr y pentre yn disgwyl am y bws gyda phopeth oedd ei angen arnynt ar gyfer diwrnod braf ar lan y môr. Ond ble mae Jac a Jôc? holodd Sali Mali. Yna, dyma Ginny'n pwyntio lawr yr hewl. A dyma nhw'n gweld Jac y Jwc gyda'i goggles a'i snorcls yn fflip-fflopian a baglu wrth geisio rhedeg yn ei flippers anferth. Jac a Raca, aroswch i fi! gweiddodd Jac y Jwc. Yr union funud honno, am un o'r gloch ar y dot, Fe ddaeth y bws mawr coch rownd y gornel, bap bap, a bant â nhw i gyd i lan y môr. Ar ôl cyrraedd a setlo ar y traff, dyma Ginny'n dweud, dwi am fynd i nofio. Aros i fi, galwodd Jac y Jwc gan faglu ar ei hôl. A fi, Galwodd Nick o nacw. Waw! Craciodd Jack do gan hedfan ar ei hôl. Ond eisteddodd Sally Mali a Jackie Soch yn eu cadeiriau. Rhwbiodd Sally Mali Eli Hael ar groen bach pinc Jackie Soch rhag iddo losgi yn yr hael. Wch, wch, meddai Jackie Soch yn ddiolchgar, a dyma'r ddau yn eistedd yn ôl gan ymlacio dan yr ymbarel hael. Ar ôl sbel, fe sylwodd Sali Mali ar griw o bobl oedd yn cerdded yn ôl ac ymlaen, yn ôl ac ymlaen ar hyd y traeth. Beth i chi wneud? gofynnodd Sali Mali i'r ferch. O casglu sbwriel, atebodd hi. Mae criw ohono ni'n dod yma bob dydd. Wel, da iawn chi, meddai Sali Mali, gan dwt-twtian ac ysgwyd pen wrth feddwl bod pobl yn gadael i sbwriel ar y trath. Chwch, cytunodd Jackie Soch. Ar ôl i bawb ddod allan o'r môr, fe gawson nhw bicnic. Roedd Jackie Soch wedi dod â phicnic bach ei hun gan na i allai e fwyta'r un pethau a'r lleill. Blasus iawn, meddai Sali Mali wrth edrych yn ei focs bwyd. Ch, ch, cytunodd Jackie Soch, gan rwbio ei fol bach crwn pinc. Beth am i ni adeiladu un castell tywod mawr? awgrymodd Jac y Jwc pan oedd boliau pawb yn llawn dop ar ôl y picnic. O oh, ie, yeah, un anferth, meddai Nico Naco. A wir i chi, adeiladon nhw gastell tywod anferthol. Beth am fynd i chwilio am Greg i ni addurno'r castell? awgrymodd Sally Mali. A dyma nhw i gyd yn mynd i chwilio am Gregin hardd. Daeth pawb yn ôl wedi casglu pentwr o gregyn, rhai bach a rhai mawr, rhai hir a rhai crwn. Ond ble mae Jack Do? holodd Sally Mali'n sydyn. Edrychodd pawb o'i amgylch. Doedd ddim sôn amdano yn unlle. Roedd Jack Do wedi casglu dipyn o gregyn hefyd. Ond yna, fe welodd un gragen fawr a phrydferth iawn yng nghanol pentwr o sbwriel llawn bagiau plastig a photeli a chaniau a rhwydi pysgota. Gwthiodd ei big fach i ganol y sbwriel, ond methodd â chyrraedd y gragen arbennig. Gwthiodd ychydig mwy. Waw! crawciodd yn benderfynol. Roedd rhaid iddo gael hon, meddyliodd wrth wthio ymhellach. Roedd bron a chyrraedd y gragen hardd, ond roedd rhwyd las yn ei rwystro. Gwthiodd a gwthiodd y rhwyd gyda'i big a'i hysgwyd er mwyn cyrraedd y gragen arbennig. Ond erbyn hyn, roedd y rhwyd wedi dechrau mynd yn sownd o amgylch ei big. Mwyau gyd roedd Jack Do yn gwthio a cheisio dod yn rhydd, mwyau gyd roedd yn mynd yn sownd! Erbyn hyn, roedd y rhwyd wedi mynd rownd ei gorff bach e hefyd. Doedd e ddim yn gallu agor ei big i grawcian, a doedd e ddim yn gallu agor ei adenydd i hedfan. Erbyn hyn, roedd pawb yn poeni go iawn am Jack Do. Chwarae'r cuddio mae os di, meddai Jack y Jwc wrth geisio cysuro Sally Mali. Mae'n rhaid i ni chwilio amdano, meddai Sally Mali. Oes, meddai pawb arall gyda'i gilydd, a bant â nhw i chwilio am Jack Do. Jack Do, ble wyt ti? galwodd Sally Mali a Ginny gyda'i gilydd. Dim ateb. Tyd rwan, Jac Do Bach! galwodd Jac y Jwc. Dim siw na myw. Dere, Jac Do! galwodd Nico Naco. Tawelwch llwyr. Ch, ch! gwichiodd Jac i soch yn uchel. Ond doedd dim sôn am Jac Do. Erbyn hyn, roedd y criw casglu sbwriel wedi dod i weld beth oedd yn bod, a dyma nhw yn cynnig helpu chwilio am Jac Do. Roedd Jac Do yn eu clywed yn iawn, ond doedd e ddim yn gallu eu hateb. Doedd e ddim yn gallu crawcian, oherwydd bod y rhwyd las wedi ei lapio o amgylch ei big fach. Doedd e ddim yn gallu fflapio ei adenydd chwaith, gan fod rheini hefyd yn sownd yn y cordyn. O, diar! Roedd Jac Do'n teimlo'n ofnus iawn erbyn hyn. Beth os na fydden nhw'n cael gafael arno? Beth os bydden nhw'n mynd adre hebddo fe? Ysgwydodd i Ben yn ffyrnig. Na, fe fydden nhw'n chwilio amdano nes dod o hyd iddo, ond roedd y rhwyd yn dechrau gwneud doler erbyn hyn. Dechreuodd Ugian crio, a llifo deugryn bach i lawr ei big. Sh! Beth oedd y sŵn na? meddai Sali Mali. Pa sŵn? holodd pawb. Sŵn llefen! Mae'n dŵad o fancw, meddai Jac y Jwc, gan bwyntio at bentwr o sbwriel. Brasgamodd y criw casglu sbwriel a Jac y Jwc draw at y pentwr sbwriel. Mae rhywun yn sownd yn y sbwriel, galwodd un o'r criw. O, Jac do bach, meddai Sali Mali gan redeg draw wrth i'r criw dynnu'r rhwyd a'i godi o ganol y sbwriel. Ar ôl rhoi cwtsh mawr iddo, holodd Sali Mali, Pam nes ti fynd i ganol y sbwriel, Jac Do bach? Aw! Aw! crawciodd gan bwyntio at y gragen fawr hardd. O, pai ti â phoeni, fe all Jac y Jwc gyrraedd y gragen yna'n hawdd gyda'i freichiau a'i goesau hir, chwarddodd Ginny. Jac a Raca, wrth gwrs y medrau! O fewn chwinc, roedd Jac y Jwc wedi estyn am y gragen ac wedi ei rhoi'n ddiogel yn adenydd Jac Do. Hwrê! gwaeddodd pawb gyda'i gilydd. Ch, ch, gwychiodd Jac i soch yn hapus. Reit, bant â ni i gyd er mwyn i Jac Do roi'r gragen hardd yma ar ben y castell, meddai Sali Mali'n hapus.

Rwyt ti eisiau helpu? holodd Sali Mali. Nodiodd Jack Do ei ben yn frwd. Syniad gwych, meddai Sali Mali wrth i bawb gytuno. Fe wnaethon nhw gasglu sawl llon sach o bob math o sbwriel ac roedd y criw wrth eu bodd yn cael help. Roedd bron yn amser i'r bws eu casglu i fynd adre pan ddwedodd Sali Mali, Mae un peth arall i'w wneud cyn mynd. Cael hufen iâ! meddai Jac y Jwc wrth glywed miwsig y fan hufen iâ yn agosau. Hwrê! gweiddodd pawb. Ydych chi'n gallu dyfalu pwy gafodd yr hufen iâ mwyaf? Ie, yeah, Jac do wrth gwrs. Ac fe gafodd e fynd a'i gragen fawr hardd adre gydag e.
Lawr ar lan y môr gan Ifan a Safil. Darllenwyd gan Dwynwen Lloyd Llywelyn. Cyhoeddwyd gan Wasg Gomer. Peirianwyd gan Dylan Williams. Cynhyrchiad Theatr Felin Fach, rhan o Wasanaeth Dysgu a Diwylliant Cyngor Sir Ceredigion.